آقا دی آمد، سرکار دی آمد دے حوالے دے نال چند شعر جو ائیں آقا پرت بہار آئی اے ائیں آقا پرت بہار آئی اے تیݙی آمد مست بہار دا ناں جیڑھے لفظ کوں گھندے ہاں ٹھردے او لفظ ہتائیں سرکار دا ناں۔ تیݙی مسک ہے مرہم زخمیں دا ہے زندگی بس دیدار دا ناں اوں قلم کوں طاہر چم گھندوں جیڑھی قلم لکھے تئیں یار دا ناں جو جھک ویندا ہے قلم جت کے تعظیم لیوں لفظ سنگرن تے سنورن پے اظہار لیوں جھک ویندا ہے قلم جت کے تعظیم لیوں لفظ سنگرن تے سورن پے اظہار لیوں جت حجر تے شجر جھک سلامی کرن جت درندے وی لوہن پے دیدار لیوں ابر سایہ کرے ناز قسمت اتے تھی مسخر زمانے دے سردار لیوں ڈو جہانے کوں خلقیا اوں خالق نے ہا اپنے دلدار لیوں مٹھے من ٹھار لیوں پج گی انسانیت اپنی معراج تے چپے چپے اتے انقلاب آ گئے گے چپے چپے اتے انقلاب آ گئے بھاگ جاگے ایں ویران دھرتی دے ہن بن تے رحمت عالم جناب آ گئے جو بھاگ جاگے ایں ویران دھرتی دے ہن بن تے رحمت عالم جناب آ گئے اینجھی شمع جلی تے اجالا تھیا رات ظلمت دی آخر آ تسخیر تھئی کیویں قیصر تے کسری دے کنگریے ہلے رحمتیں دے محل دی جو تعمیر تھئی کیویں قیصر تے کسری دے کنگریے ہلے رحمتیں دے محل دی جو تعمیر تھئی جیلھے ہتھیں دی برکت عنایت کیتی ول تاں کھجی دی چھڑی وی شمشیر تھئی اوہ منتشر دل جو دہلیز تئیں پج گئے مل گے دل نال دل تے ہے زنجیر تھئی اوہ سئیں تاں سئیںے غلامیں دا دل ڈکھ ونجے دل جیکر ڈکھ ونجے تاں سحر رک ونجے ہک اشارہ تھیوے تے شجر ٹر پوے بیا اشارہ تھیوے تے شجر رک ونجے تے جیڑھی وادی ویرانے توں تھیوے گزر ہک اشارہ تھیوے تے شجر ٹر پوے۔ ٻیا اشارہ تھیوے تے شجر رک ونڄے جو جیڑھی وادی ویرانے توں تھیوے گزر غنچے چہکݨ لڳن تے بہار آ ونڄے آ ونڄے دلروبا جے خیالیں دے وچ دھپ دے سڑدے ہوئے کوں قرار آ ونڄے بݨ تے دشمن جے تلوار ننگی کوں چا آپ ݙوں ٹرے ٹردیں نکھار آ ونڄے مئے محبت دی سینے توں ایں سانبھ رکھ ناں محمد دا گھنجے خمار آ ونڄے۔ جو جیڑھی وادی ویرانے توں تھیوے گزر۔ غنچے چہکݨ لڳن تے بہار آ ونڄے۔ آ ونڄے دلربا جے خیالیں دے وچ دھپ دے سڑدے ہوئے کوں قرار آ ونڄے۔ بݨ تے دشمن جے تلوار ننگی کوں چا آپ ݙوں ٹرے ٹردیں نکھار آ ونڄے۔ مئے محبت دی سینے توں ایں سانبھ رکھ ناں محمد دا گھنجیں خمار آ ونڄے۔ اوئے بݨ تے حب دار والیے کوثر دا ایں خود کوں ݙیوے مٹا تے امر تھی ونڄے۔ وقت دے کہیں وی فرعون، ظالم، اگوں ول اوہو شخص ملا عمر تھی ونڄے تے ہا پیا ظلمت کدا بھوئیں دا سینہ سبھو بھوئیں تے بت ہن جبینیں دی تسکین تھائے ہا پیا ظلمت کدا بھوئیں دا سینہ سبھو بھوئیں تے بت ہن جبینیں دی تسکین تھائے سر ہا انسانیت دا سدا نیزے تے آدمی آدمیت دی توہین تھائے اپݨے دھیاں کوں زندہ اے در گور کر ہن پہ روحیں رواجیں دی زوالین تھئے کہ نکھتے اندھی حوس دے غاریں کنوں ول کیویں سلطنت دے سلاطین تھئے بغض سینے توں کیویں صفا تھیندا گئے روح کنوں ہا تکبر جدا تھی گیا اے تاں آقا دی آمد دا ہا معجزہ ظلمتاں مٹ گیاں تے ظلمتاں مٹ گیاں سوجھلا تھی گیا جو بغض سینے توں کیویں صفا تھیندا گئے روح کنوں ہا تکبر جدا تھی گیا اے تاں آقا دی آمد دا ہا معزہ ظلمتاں مٹ گیاں سوجھلا تھی گیا جو لفظ موتی بݨے لفظ ہیرے بݨے لفظ ستریں دی تسبیح دی زینت بݨے لفظ موتی بݨے لفظ ہیرے بݨے، لفظ ستریں دے ت لفظ ستریں دی تسبیح دی زینت بݨے، آپ دے ناں دی نسبت نصیبیں جو ہئی، نعت دے شعر بݨ ڳے تے نعمت بݨے۔ آپ دے ناں دی نسبت نصیبیں جو ہئی، نعت دے شعر بݨ ڳے تے نعمت بݨے، شعر مومن دے روح دی غذا بݨ ڳئے، لفظ عاشق دے دل تے حکومت بݨے ذکر طاہر تخیل بݨے رہنما میݙے ویران دل کیتے رحمت بݨے ذکر طاہر تخیل بݨے رہنما میݙے ویران ذہن میݙے ویران میݙے ویران دل کیتے رحمت بݨے میݙے کاغذ قلم ہݨ گواہ تھی ونڄو وقت دا ایہو لمحہ گواہ تھی ونڄے ذکر محبوب آپݨے دے صدقے دے وچ